Illum nikkommemoraw il-ħajja ta' Pier Giorgio Frassati. Fejn ikun hemm ħafna sfidi kien jidħlilhom, anki li jitla' mal-muntanji. Dawn il-muntanji tal-Alpi fihom seħer. Kull jum li jgħaddi nħossni ninġibed aktar lejhom. Jekk il-ħin tal-istudju jippermettili, irrid ngħaddi ġranet sħaħ fuq il-muntanji. Nixrob dik l-arja pura li tani l-Mulej fil-ħolqien. Le, Pier Giorgio Frassati ma kienx bniedem li jiddejjaq. Veru li kellu temperament sa jisplodi, u sħabu bidlulu ismu minn Frassati għal Frakassati, għax kollox kien jagħmel b'ħafna entużjażmu. Lill-ħabiba tiegħu kitbilha Alla qasam ħajjitna tassew tajjeb għax tana żmien ferrieħi u warajh żmien ta' serjetà. Kien iħobb il-muntanja u kien jiġġennen għall-baħar ukoll. Kien isuq iż-żwiemel, kienet togħġbu l-karozza, il-fotografija, ir-rota, il-ferħ u xi ċajtiet li jkattru l-ħbiberija. Ħadd ma kien jiddejjaq miegħu. Dan iż-żagħżugħ mimli enerġija bi tbissima dejjem miftuħa, twieled fil-belt ta' Torino ma' ftuħ is-seklu fis-sitta ta' April 1901. propju f'Sibt il-Għid ta' dik is-sena. Il-familja ta' Pier Giorgio kienet waħda tagħmilha tajjeb. Il-papa tiegħu, Alfredo, kien personaġġ importanti. Kien avukat u kien propjetarju u direttur tal-ġurnal La Stampa. l-iktar ġurnal imxerred u moqri f'Torino ta' żmienu. Fis-sena 1913 ingħażel senatur tal-gvern Taljan, u fl-1921 sar ambaxxatur tal-Italja fil-Ġermanja. Il-mama tiegħu Adelaide kienet pittriċi magħrufa. Il-familja kienet tinkludi wkoll lil oħtu Luciana, li twieldet sena wara Pier Giorgio, u li kienet tħobbu ħafna u dejjem tkun miegħu. Meta Pier Giorgio kien għadu tifel, kien jieħu l-iskola bil-qalb. Imma l-iktar li kienet togħġbu kienet il-kumpanija ta' sħabu. Kien iħobb dak l-għa ta' tfal, il-ġirja mat-toroq ta' Torino flimkien ma' oħtu li kien iżommilha jdejha. Dan kien għal qalbu iktar mill-istudju li ma damx ma sabhom iebsa. Il-ġenituri ta' Pier Giorgio ma kinux midħla ħafna tal-Knisja. Allura min għallem lil Pier Giorgio jara s-sbuħija ta' Alla fil-ħlejjaq tiegħu? Iva, kienet in-nanna Linda. B'idejh f'idejn in-nanna, daħal għall-ewwel darba jsellem lil Ġesù fil-knisja, fejn hemm fjamma ħamra tixgħel f'ħafna skiet, biex turi li Ġesù qiegħed hemm. Pier Giorgio tgħallem jiltaqa' ma' Ġesù fi tliet postijiet, fil-Vanġelju, fl-Ewkaristija u fil-faqar, xi ħaġa li baqgħet fih tul ħajtu kollha. Jum wieħed tiftakar tajjeb oħtu Luċjana, Pier Giorgio u l-Papa tiegħu sabu fuqhom wieħed fqir, imlibbes imqatta', li ħareġ idejh u qalilhom, biex jagħtuh xi ħaġa għax kien bil-ġuħ. Il-Papa qal lil Pier Giorgio, Fissakra miskin dan u ġibdu għal għonq it-triq. Imma Pier Giorgio waqaf għal ftit u f'wiċċ dak il-fqajjar ra ġuħ ta' vera. U beda jingħi u jibki. Iva, xi ġralek? staqsieh missieru. U t-tfajjel Pier Giorgio qallu, Ġie Ġesù u inti keċċejtu! U tant dam jitnikket li l-missier fl-aħħar ra min kien tassew dak ir-raġel. Sab li kien vera fqir u bagħatlu l-għajnuna. Minn wiċċu kienet donnha toħroġ ċerta tjubija u simpatija lejn il-ħwejjeġ żgħar u sempliċi, lejn il-ħwejjeġ tajba li ħalaq Alla. Kull min jersaq lejh seta' jserraħ rasu mit-tjubija tiegħu, kif jixhed il-ġardinar tal-villa li kien bniedem li ma jemmen b'xejn. imma li Pier Giorgio kien iqajmu b'ħafna prudenza kull filgħodu u jieħdu miegħu l-knisja għall-quddiesa fis-santwarju li ma kinitx wisq 'il bogħod Missieru, is-Senatur Frassati, kien irawwem f'uliedu dawk il-valuri sbieħ li kien jemmen fihom hu. sens qawwi u sabiħ tal-ħajja, rispett lejn ix-xogħol u attenzjoni stretta lejn id-dover. Il-familja mhux kollox kien jimxi perfett fiha. Sikwit kien jinqala' nuqqas ta' qbil. Bejn il-papà u l-mamà. Mhux l-ewwel darba li kienu jieklu l-pranzu tagħhom mingħajr ħadd ma jkellem lil ħadd. Kien fl-għaxra ta' Ġunju 1915 li Pier Giorgio għamel il-Griżma, dak is-sagrament li jagħmilna Nsara perfetti u suldati ta' Ġesù, kif kien jgħid il-katekiżmu li kien tgħallem bl-amment. L-Italja, minn sbatax-il ġurnata qabel, kienet daħlet fi gwerra, l-Ewwel Gwerra Dinjija. Allura Pier Giorgio seta' jefhem tajjeb xi jfisser li tkun suldat. Kemm irid jikkumbatti? Kien baqgħalu biss għaxar snin oħra ta' ħajja. Ried li jgħix ħajtu fil-linja tal-battalja bħala suldat ta' Ġesù. Kien sensibbli dejjem iżjed għall-proxxmu tiegħu. Darba, meta l-purtinar tal-iskola fetaħ il-bieb għat-tfal, daħlu jiġru b'ħafna storbju, kif kienu jagħmlu dejjem. Imma Pier Giorgio intebaħ li fuq wiċċ il-purtinar kien hemm dwejjaq kbar. Xi ġralek? staqsieh. Kien mietlu l-uniku tifel li kellu, żagħżugħ ta' erbatax-il sena. Pier Giorgio baxxa għajnejh u qagħad ftit maġenbu jipprova jsabbru. Għall-oħrajn, il-purtinar kien qisu ma jeżistix. L-affarijiet tiegħu bħala nisrani kien jagħmilhom b'mod spontanju. Filgħaxija, x'kien jiefqu xi mkien għall-kenn tal-lejl, kien jgħid lil sħabu, Niftehmu, jien innaddaf iż-żraben u intom tgħidu r-Rużarju miegħi. Ħadd ma kien jgħid le. Fejn sa ssib ħabib bħal Pier Giorgio Sempliċi fi kliemu u jgħidha mill-ewwel, hekk kien Pier Giorgio. Imma int baħnan? staqsieh darba wieħed. Le, wieġbu, jien sempliċiment bqajt dejjem nisrani. L-iktar ħaġa li kien iħobb kienet li jagħti sehmu, li jipparteċipa. Kien jemmen li bħala Kattoliċi għandna nkunu organizzati sewwa. Inkiteb fl-Azzjoni Kattolika Taljana kif ukoll fil-Federazzjoni tal-Istudenti Kattoliċi tal-Università. fil-Konferenza ta' San Vinċenz de Paul u fit-Terz Ordni Dumnikan. Imma ma kienx imur għal-laqgħat u jibqa' jħares. Kien bniedem impenjat u jagħti xhieda ta' twemminu. Ħabib tiegħu żagħżugħ kiteb hekk fuqu, Kull meta jkun hemm laqgħa ta' xi grupp ta' żgħażagħ, kont dejjem issibu hemm. Ukoll jekk missieru kellu t-tama li jħalli f'idejh it-tmexxija tal-ġurnal La Stampa, Pier Giorgio kellu proġetti oħra f'moħħu. Meta ra t-tbatija enormi li kienu jbatu l-ħaddiema fil-minjieri, ma kienx kuntent li jitħassarhom, imma għamel għażla għal ħajtu. li jsir professjonista. Irrid insir inġinier tal-minjieri, kiteb hu stess, biex inkun nista' nagħti lill-ħaddiema tal-minjieri lil Ġesù. Bħala qassis dan ma nistax nagħmlu, imma bħala lajk nista'. Imma l-istudju kien xi ħaġa iebes għalih. Malli jqum filgħodu jinħasel bl-ilma kiesaħ. Iqaxxar il-leħja, għax ommu kienet tħobb tgħajru li kien bil-leħja kbira, u b'vuċi ħoxna u tirbombja kien jirrepeti l-formoli tal-fiżika. L-istudju kien iebes, imma kellu rieda tal-azzar. Il-karità li kien jagħmel kienet iżżidlu l-ħin tal-ġurnata. Kien jasal fl-ibgħat irkejjen tad-djar biex iwassal l-għajnuna, flus, mediċini u naturalment xi tbissima. Kien jorganizza d-djar, ifittex l-impjiegi, Isir nurse fl-isptar tal-Cottolengo. Joffri xi bukkett fjuri għal xi raġuni importanti. Isib ix-xogħol u l-kuraġġ għal min joħroġ mill-ħabs. Il-karità għalih kienet xi ħaġa ma tieqaf qatt, bla ma joqgħod juri u bla ħsejjes. U ma kienx jinqeda bil-għana tal-familja tiegħu biex jagħti karità. Missieru ma kellux l-entużjażmu tiegħu biex jgħin lin-nies fil-bżonn. Anzi, minħabba f'hekk, kien iħallih nieqes mill-pocket money. Kien jibża' għall-paga, jipprova jiffranka minn kollox, anki mit-tramm. Kien imur l-iskola bil-mixi biex ma jonfoqx. Lill-fqar ma kienx jagħtihom biss il-flus u l-ħwejjeġ. Kien joffrilhom it-tbissima tiegħu. Il-ferħ li ma jaqta' qatt. Jiena mrat bi tlett itfal kmieni ħafna, qalet waħda mara armla. Hu ħa ħsieb ta' tlett itfal. Kien jidħol id-dar b'tant rispett, isellem liċ-ċkejkna Tereżina, kien joqgħod bilqiegħda u jistaqsi kif ġabu ruħhom it-tfal u lili kien jimlini bil-kuraġġ u l-faraġ. Il-ġenituri tiegħu u oħtu kienu jarawh joħroġ mid-dar kmieni kmieni kull filgħodu u jasal lura d-dar tard ħafna. Ma kinux jafu li kien qed imur iżur il-foqra fi djarhom. U darba l-papà telgħulu. Darba Piergiorgio ma daħalx filgħaxija. Kien baqa' mas-sodda ta' wieħed marid. Missieru ħaseb ħażin u ċempel l-għassa u anke l-isptar. Imbagħad fis-satej ta' billejl sema' ċ-ċavetta ddur fil-bieb ta' barra u hawn missieru sploda. Ħalli toqgħod barra billejl u binhar, ħadd ma jindaħallek, imma għall-inqas ċempel! Papà, wieġbu Pier Giorgio minn taħt l-irsien, fejn kont ma kienx hemm telefown Pier Giorgio fehem li dan kollu ma kienx biżżejjed u l-impenn nisrani jitlob aktar minn hekk. Għalhekk kien kiteb membru tal-Partito Popolari, il-partit Kattoliku li kien għadu kemm twieled. Lanqas hawn ma ried ikun miktub biss biex iżejjen, għalhekk lil oħtu kitbilha, Fhimt li s-soċjal komuniżmu ma tirbħux bil-paroli u d-dikjarazzjonijiet u lanqas bil-karità, imma bir-riformi fis-soċjetà u billi tiddefendi l-klassi tal-ħaddiema. Dan l-impenn li ħa fuqu Pier Giorgio bilfors kellu jqajjem reazzjoni fil-Partit Faxxista li kien għadu wkoll kemm twieled. Fit-22 ta' Ġunju 1924, xi żgħażagħ Faxxisti libsin qmis sewda daħlu fid-dar tal-Frassati Imma kienu biżżejjed il-ponnijiet qawwija ta' Pier Giorgio u l-argumenti tiegħu biex ħarbu 'l barra. Pier Giorgio l-ġellied kien l-istess Pier Giorgio li meta jiltaqa' ma' fqir u ma jsib ebda munita x'jagħtih, kien jasal li jagħtih il-kolazzjon tiegħu. U min jaf kemm żagħżugħ f'aptitu biss seta' jifhem is-sagrifiċċju kbir li kien jagħmel biex jasal jgħaddi bla kolazzjon. Xejn m'għandix nagħtik ħlief dan, kien jgħid minn taħt l-irsien. Imbagħad jistaqsih, X'jismek? Fejn toqgħod? Xi bżonnijiet għandek? Kien ukoll Pier Giorgio li waqqaf is-Società del Tipi Loschi mal-ħbieb tiegħu l-aktar ta' ġewwa. Dan kien il-mod kif setgħu jibqgħu ħbieb tal-qalb u jibqgħu fl-allegrija. Fosthom dejjem kien hemm il-ħabib, għax kif kiteb hu stess lil sħabu, Nistgħu nitferrxu imma qatt ninfirdu, għax tgħaqqadna flimkien il-fidi. Pier Giorgio kien jgħaddi l-jili sħaħ f'adorazzjoni quddiem it-tabernaklu fil-knisja ż-żgħira ta' Santa Maria di Piazza. Hu kien jitlob dejjem, fit-toroq, fil-ħarġiet li kien jagħmel fil-kampanja u kull meta kien ikollu ftit ħin liberu. Dejjem b'dik id-dissima fuq xufftejh. Anki jekk ikun għaddej minn sofferenzi moħbija. Darba tef' għajnejh fuq Laura, tfajla kwieta mill-grupp li kien fih. Ried li jaħsbu biex jitgħarsu. Imma malli ppreżenta lill-ġenituri tiegħu, mill-ewwel opponewlu. u kellu jkeċċi u jċedi anki biex ma jkomplix iwiegħer l-inkwiet bejn ommu u missieru li kienu waslu biex jinfirdu. Lil ħabib tiegħu kitiblu, Min jgħix mingħajr il-fidi, mingħajr patrimonju x'jiddefendi, mingħajr ġlieda favur is-sewwa, dan mhux jgħix ikun, imma jeżisti. Aħna mhux neżistu rridu imma ngħixu. Fih kien hemm għajn ta' saħħa u ferħ. Jiġifieri kellu d-dawl ta' Alla. Kien tassew żagħżugħ mistiku tas-sena 2000. Fuq ġwejnaħ kbar tal-ġenerożità tiegħu kien miexi ġmielu fit-triq tiegħu lejn Alla. Kien iżur lil tant morda foqra, ħafna drabi fir-raff tad-dar, bla qatt jistaqsihom jekk il-mar tagħhom kienx jittieħed. U fi żjara minnhom Pier Giorgio ittieħed bil-polio, paraliżi, il-marda terribbli li dak iż-żmien ma kienx hemm fejqan għaliha. Fit-30 ta' Ġunju 1925 bdiet l-agonija tiegħu, waħdu, għax propju fl-istess ħin kien hemm ukoll agonija u qed tmut in-nanna tiegħu u kulħadd kien imdawwar magħha. Ħadd mid-dar ma kien biss issuspetta li hu kellu marda daqshekk gravi. Meta tant drabi kien jaqa' mal-art, ħadd ma kien ikun hemm biex iqajmu. Issa kien tard wisq. Saqajh bdew jiġu pparalizzati. Ma setax iċaqlaqhom. Talab karta lil oħtu u fuqha kiteb kitba bilkemm tinqara, it-testment tiegħu tal-karità. Din hija l-injezzjoni tal-Brother. Ġedduli l-policy ta' sappa billi kont insejtha. Inħallas jien għaliha. L-aħħar ħsibijiet tiegħu kienu fuq il-foqra. Imbagħad waħal għajnejh fuq kwadru kbir tal-Madonna li kellu fil-kamra u ħalla din id-dinja. Fil-lejl tal-Erbgħa ta' Lulju 1925, il-koka Esther kitbet dan il-kliem fuq il-kalendarju li kellha fil-kċina, Is-seba' żventura irriparabbli. imsejken Pier Giorgio. Kien qaddis u Alla riedu miegħu. Mingħajr ma kienet taf, kienet qed tgħaddi l-istess ġudizzju li kellha tagħti l-Knisja 65 sena wara. Nhar il-funeral tiegħu, Torino waqfet. Xmara ta' nies inġabru madwar it-tebut tiegħu. Fqar, ħaddiema, nisa jixxuttaw id-dmugħ bit-tarbija fuq dirgħajhom. Ħafna xtaqu jmissu ftit it-tebut tiegħu. Wieħed agħma, immexxi minn idejn minn tifla, irnexxielu jmiss rasu mat-tebut. Rabat u ħbiebu kienu sorpriżi u staqsewh, Mela min kien Pier Giorgio? Dan qalu l-Papa Ġwanni t-Tieni liż-żgħażagħ tal-lum, u ħa jgħidilna min kien. Biżżejjed tagħtu daqqa ta' għajn ħafifa lejn ħajtu biex tifhmu r-risposta li Pier Giorgio ta lil Ġesù Kristu. kienet tweġiba ta' żagħżugħ modern, miftuħ għall-problemi tal-kultura, tal-isports, tal-kustjonijiet soċjali, għall-valuri ġenwini tal-ħajja. Kien fl-istess ħin bniedem ta' fidi profonda, mitmugħ mill-messaġġ tal-Vanġelju, ta' karattru mill-aktar sod, koerenti, appassjonat biex jaqdi lill-aħwa, mikul bil-ħeġġa tal-karità, u l-iktar simpatiku fost il-qaddisin.